Менә миннән еш кына дуслар сорый, Менә, Җәвит, ди, син, ди, күп кенә туйлар алып барасың, юбилейлар, концертлар, кичәләр, күпме яшь парларны кавыштырган кеше. Син менә мәхәббәт темасына диссертация якларга җыенмыйсыңмы? диләр. Җәмәгать, менә берәрегезнең ишеткәне бармы, мәхәббәт темасына диссертация яклап профессор, академик булган кешене күргәнегез, ишеткәнегез бармы? Юк, җәмәгать.

Ә бә, җәмәгать татарныкы башкачарак, чыннан да. Менә мөхәббәт темасы иң четерекле, катлаулы, кызыксындыра торган темаларның берсе. Чыннан да, мөхәббәтне инде аны йөрәк һәркем үзенчә яңарта, шулай бит, һәр йөрәк үзенчә яңарта дип әйтәләр. Менә бит ул гашыйк булу да бит, менә беренче гашыйк булган вакытларны искә төшереп китик әле. Беренче класска мәктәпкә баргач, Янәшәдә бер партада утырган кызага гашыйк булып, шуның чәчләрен тарткалыйсың, төрткәләп аласың. Шулай бит? Бер мизгел, ә инде җиденче, сигезенче класслар тирәсендә тагын да бер тапкыр йөрәктә мәхәббәт уты кабына. Ә инде бу вакыттагы гашыйк булу аны башка бернәрсә белән дә чагыштырып булмый. Шуңа күрә бер теге унөч-ундүрт яшьлек кыз гашыйк булган бит, мәхәббәт утында яна, нишләргә белми, үзен кая куярга белми, урын таба алмый йөри. 90 яшьлек дәванисеннән сорый икән, Дәвани, әйт әле, нәрсә ул мөхәббәт? дигәч, дәванисе нәрсә дигән, Эй, балакаем, 90 яшькә җитеп, үзем дә бер нәрсә аңламадым, өлкәнрәкләрдән сорарга кирәк, дип әйтте, ди. Җәмәгать, чыннан да, мөхәббәт темасы иң кызыклы темаларның берсе. Менә нәрсә дип әйтәсем килә. Татар сүзлегендә ике сүз бар. Аның берсе мәхәббәт, берсе Раббым. Ни өчен? Чөнки бу сүзләрдә бер янәшә туры килгән ике Б хәрефе бар. Мәхәббәт, Раббым. Тагын нинди сүзләр беләсез? Бер сүздә ике Б хәрефе янәшә килгән сүзләр язып җибәрегез. Бүләгем бар. Менә, җәмәгать, бер концертта Мөхәббәт сүзендә нишләп ике Б хәрефе янәшә килгән дип сораганыем, бер 75 яшьләр тирәсендәге карт торып басты да, Җәвит балакаем, без булдырабыз дигәнне аңлатадыр ул, ди. Бабай, мин әйтәм, без барыбыз да булдырабыз. 75-80 яшьләр тирәсендә тел белән дидем. Әле бер абзый торып басты да, Җәвит балакаем мәхәббәт сүзендә ике б хәрефенең янәшә килүе ул балалар бәхете дигәнне бәхетле булыгыз дигәнне аңлатадыр ди. Чыннан да җәмәгать Чөнки мәхәббәт сүзендәге ике б хәрефе бәхетле булыгыз дигәнне аңлатуга мин бик аның белән килешәм. Чөнки без балаларны өйләндергән вакытта мәхәббәт утында янып, гаилә корырга ният кылган балаларга туй вакытында йөзәр тапкыр кабатлап әйтәбез, балалар, бәхетле булыгыз, бәхетле булыгыз, бәхетле булыгыз, дибез. Шулай бит? Чыннан да, бер акыллы ир улына әйтә икән бит, малаена, Улым, бүген синең иң бәхетле көнең, дип әйтә, ди. Әти, Нишләп? Безнең бит әле туй иртәгә генә була. Улым, Шуңа әйтәм бит инде. Бүген синең иң бәхетле көнең, дип әйтеп әйтте, ди. Чыннан да, җәмәгать, без ирләр өчен Хатын-кызны, җәмәгать, аңлар өчен яңадан туарга кирәк. Менә туйлар дибез. Туйлар безгә дә чаклы булган, бездән соң да булыр. Кода, кодагыйлар, киленнәр, кайнаналар, тещалар, бу, мәңгелек темаларның берсе. Сезгә инде аны аңлатып торасы да юк. Туйда инде, гадәттәгечә, киленнәр ап-ак күлмәктән, ә инде кияүләр, ирләр, кара кәчтүм-чалбардан. Ни өчен, беләсез инде, шулай бит? Чөнки ирләр өчен Кара көннәр туйдан соң башлана. Җәмәгать, әйтеп торам бит, хатын-кызны аңлар өчен безгә ирләргә яңадан туарга кирәк. Хатын-кызны аны бер вакытта да аңлап бетереп булмый. Ул сихри, илаһи зат дип әйтәбез. Чөнки хатын-кызны Ходай Тәгалә якты дөньяга китергән вакытта да бит ул аны чалыш кабыргадан яраткан. Бөек шагыйрьләрнең шундый шигырь юллары бар, Имеш, сине Ходай яраткан, ди, чалыш кабыргадан, Әйтерсең дә аңа шуннан кулай нәрсә табылмаган. Ә ирләр кабырганың турысын, төзен күргәнегез бармы? Юк, кабырга һәрвакыттагыча кәкре. Мескен ирләр өйләнгәннән соң шушы кабырганы турайтырга тырышып азапланалар, азапланалар, азапланалар, ахыр чиктә турайта алмагач үзләре кәкерәяләр. Ни өчен әйтәм, чыннан да, ә бүген, җәмәгать, бүгенге көнгә чаклы ә ирләрнең каян якты дөньяга китерелгәне, килгәне билгеле түгел. Без ирләр шуңа күрә кыюсыз, оялчан, Хатын-кызлар алдында егылып төшеп, хәтта әйтәсе килгән сүзләрне дә әйтә алмыйбыз. Хәтта ирләрне хатын-кызлар тоткасыз чемоданга тиңли. Ирләрне күтәреп барырга да җайсыз, ташлап калдырырга да жалко дисез сез. Шулаймы? Ямагат, хатын-кыз это удивительные создания. Ни өчен хәзер әйтәм? Хатын-кыз гына Ходай Тәгалә биргән кашын башта җолкый, аннан яңадан шуны сызып куя. Хатын-кыз гына ире ясаган күз төбендәге синякны сылый, Өстән шундыйны ук төшереп куя. Килешәсезме, ирләр, хатыннар, җәмәгать, әле әткәйләр, әнкәйләр өйләнер алдыннан име әйтәләр, Улым, булачак хатының, безнең булачак киленебез акыллы булсын, уңган булсын, чибәр булсын, диләр. Җәмәгать, болай булгач бит өч мәртәбә өйләнергә кирәк. Бу кадәр сыйфатларның бер кешедә булуы никак не может быть, но очень вряд ли. Шулай бит, чөнки хатын-кыз җәмәгать чибәр булса надан була, уңган булса ямьсез була. Акыллысы кияүгә чыкмый. Ә ирләр, җәмәгать, ирләр акыллы булса алкаш, уңган булса надан, бай булса занят. Килешәсезме? Ә? Җәмәгать, чыннан да, статистика буенча, име, менә бер иргә 13 хатын-кыз туры килә. Килешәсезме, юкмы? Килешмиләр. Чыннан да, җәмәгать, 13 хатын-кыз. Хәзер тикшереп алабыз. Менә ирләр генә кул чаба. Ирләр кул чаба. Эй, менә монда бер ашамаган ир килгән. Монда ике юенчы утыра. Хатыннар кул чаба. Килешәсезме? Килешәсез. Чыннан да җәмәгать, хәтергездә микән, ирләр, моннан бер 25-30 ел элек 8 март бәйрәмнәре җитсә, хатыннарны сөендерергә, шатландырырга теләп, таныш-белешләр аша гынаймы, кибетчеләрдән берәр пачка фил төшкән индийский чәй булмас микән? Берәр коробка кәнфит булмас микән дип ялынып йөргән чакларыгызны хәтерлисезме? Хәтерлисез. Килер вакыт, тагын бер 20-25 елдан Җәвит Шакиров әйтте диярсез, төркем-төркем хатын-кызлар авылдан авылга йөреп,

Грузиннан сорагач, грузин нәрсә дигән, дорогуй, ты манный крупа знаешь? Семь мешков дип әйтте, ди. Ул бит җәмәгать, ирләр. Көлеп утырасыз. Хатын-кыз бит кияүгә чыккан вакытта да ул бит бер генә хайванга ия булырга кияүгә чыкмый. Дүрт хайванны җөгәннәр өчен кияүгә чыга ул хатын-кыз. Килешәсезме? Беренчесе, җилкәдә норка, гаражда ягуар, пастельдә арыслан һәм барсы өчен шулар өчен акча түләргә бер ишәк. Аңа мин дә керәм. Ә, килешәсезме? Җәмәгать, әле бит статистика буенча, Статистика буенча, хатын-кызның 23 проценты гына оҗмахка эләгә. Килешмисезме? Һаман юк. Мисал, апа җаным, ни өчен оҗмахка эләкми 23 процентыннан артыгы? Беләсезме ни өчен? Ни өчен? Сездән сорыйм бит мин. Ә?

Ирләр кул чабарга әзерләнегез. Әгәр дә хатын-кызы 100% да оҗмахка эләксә, это уже не оҗмах. Әле җәмәгать әйтәләр. Ир-ат маймылдан аз гына чибәррәк булсын, хатын-кыз аз гына акыллырак булсын, дип әйтәләр. Моның белән килешәм дә, килешмим дә. Без, ирләр, шулай ук акыллы хайван. Мин хайван дигәнгә аптырап утырмагыз, җәмәгать. Хайван сез уйлаган хайван түгел. Хайвань! Ул Кардәш дигәнне аңлата кытай сүзе, кытай телендә. Хайвань. Менә җәмәгать, ни өчен без акыллы ирләр? Менә хатын-кыз кибеткә чыга, име, җаны теләгән әйберне күрә, ул кошелегында акча бармы, юкмы, ир кредит түлиме, юкмы, чукынып китсен, но ул әйберне алмыйча кайтмый. Дөрес бит? Ә без ирләр җәмәгать, хатыннар безне кибеткә чыгарып җибәрсә, без әле ил әйбернең шундый очсызлысын эзләргә тотынабыз име, әйбернең очсызлысын алырга тырышабыз, экономить итәбез. Әле без җәмәгать, хатын биргән акчадан бер яртылык үзебезгә калдырмасак, кибеткә чыгып та йөрмибез. Экономны! Җәмәгать, без ирләр шуңа күрә экономны яшибез. Ә без ирләргә закускага да әллә ни кыйммәтле бер сорамыйбыз без. Безгә җәмәгать ирләргә бер ярты бер литр аракы эчәр өчен шушының чаклы сухари кисәге дә җитә. Алмаш-тилмәш истәргә булса, Минем үземнең белән андый хәл булды. Дустым Стужак белән очраштык. Икебезгә бер ярты, шушын чаклы эпи кисәге, алабыз да алмаш тилмәш иснибез, куябыз, алабыз да иснибез дә куябыз. Ну минем бит борын тишеге зур. Бер заман кереп тә китте. Теге Стужак берне тартты. Нишлисең дигән, син нәрсә монда ашарга килдең, что ли? Җәмәгать, менә мәхәббәт сүзенең, мин әйтәм, ике б хәрефе янәшә килү тору шаккаттыра бит, җәмәгать уйландыра. Бәлки ул балалар бәхете дигәнне аңлата торгандыр. Чыннан да бит, мәхәббәт җимешләре балалар. Балалар гаиләдә никадәр күп булса, гаилә шул кадәр тату була, матур була, күңелле яши. Шулай бит? Менә минем күршедә, җәмәгать, сигез балалы гаилә. Искәндәр абый, Э, Сания апа, сигез бала, барысы да үзләренеке. Шул кадәр үзләренә ошаган, күңелле яшиләр. Әле шул Сания апа э, кибеткә чыгып сатучылардан идәннәренә җәяргә паласыз да бирә икән. Палас, балакай кер күтәрә торган булсын, балалар э, пычрак пычратса, пычрак күренми торганрак булсын дип сорагач, сатучы әйтә икән, апа җаным, ничә балагыз бар соң сезнең? Сигез. Ий, апа җаным, сезгә болай булгач палас кирәкми, асфальт җәяргә кирәк, дип әйтте, ди. Бәлки мәхәббәт сүзендәге ике б хәрефенең янәшә килүе бәйрәм белән дигәнне аңлатадыр. Чыннан да бүген җәмәгать, сезнең белән, яраткан тамашачыларыбыз белән, дуслар белән очрашу үзе бер бәйрәм, озын гомерле, күркәм, матур бәйрәмнәрнең берсе, шулаймы? Ә бәлки мәхәббәт сүзендәге ике б хәрефенең янәшә килүе Башны бетерде дигәнне аңлатадыр. Ә бит мәхәббәт башны бетерә, җәмәгать. Ирләр, без бит аны аңлыйбыз, шуңа күрә соңгы вакытта искә алганыгыз бармы, безнең арада башларында чәчләре коелып беткән пеләш ирләр еш очрый башлады. Бу бит, җәмәгать, өйләнешкәннән соң йокысыз төннәр, стресс галәмәте. Без бит, ирләр, сез беләсезме, хатын-кызны өйләнешкән беренче көнне үк җилкәгә мендереп атландырабыз. Без аны сизми дә калабыз. ЗАГСтан чыккан вакытларыбызны хәтерлисезме? Без бит аларны күтәреп алып чыгабыз җәмәгать. Ә, ярый минеке кешечә. Әле шундыйлары бар, ирләр мескен болай итеп тора кайсыберләр. Ә, ә бит җәмәгать кулга мендергәч, җилкәгә бит озак ерак калмый. Күп кенә хатыннар шул вакыт ЗАГСтан чыккан вакытта ирләренең колакларына пышылдыйлар икән. И картым, синең кулыңа ял булыр, минем аякларыма, җилкәңә генә мендереп атландыр да, аякларымны сәлендереп, селкетеп барыйм әле, дип әйтәләр, ди. Һәм шушы сүздән соң ирләр төн йокламыйча Ходай Тәгаләдән, Эй, Ходаем, Аллакаем, хатын җилкәгә менеп атланды, башка менәргә ерак озак калмады, башка менгән вакытта буксовать итсен, таеп җыгылсын өчен, башымда бер генә чәчем калса да үкенмим, дип әйтә икән. Әгәр дә киләчәктә, җәмәгать, Татарстанны халык Башкортстанның атказанган артисты Җәвит Шакиров диссертация яклап профессор исеме алган икән дип ишетсәгез, димәк, ул мәхәббәт темасына рәхмәт.